Мотор мәйтмеши, наконец-то, безнең кухонный гарнитур әкрен генә килеп җитте. Иртәгә ала бирсә җыялар, барысын да күрсәтәчәкмен. Менә пока монда строимая техника, тегесе монсы, кемнәр ясаганын барбыз, барысын да сөйлим. Карагыз. Хаус, хаус менә безнең монда пока менә шулай иде. Шулай да әнә теге плитәдә моторым пешерәдер и безнең өстәл булды. Теге обзор, обзор сораган идегез бит, менә безнең шундый кухня. Кухня. Моның сыйл үзем. Ниһаять, кухня обзорын башлап җибәрәм. Күп кеше сорый. Ринат, миннән түгел инде, Люзәдән сорый. Илюзә, төшерегез кухнягызны, мәйтәм моторын, обзор ясыйм, кайгырма. Менә безнең кухня. Э, ВМ кухня компаниясе ясады. Э, аларның учредительләре безнең Түбән Кама егетләре. Моторым, сәлам әйтәле. Ә менә шундый без моторны әйдә сөйлә кухня турында. Илюзәм сайлады, өсләрен, асларын, төсләрен, столешницасын сайлады. Безнең столешница менә шундый. Э, нестандартный күрәсең безнең анда выемка бар иде шундый зур күрәсеңме ник җайлы шуны әйберләр куясың чик чик чик менә утлары бар безнең вытяжка вытяжка бомбический чек чыгарасың утлары яна шулай сүнә әйе менә Шундый, э, так мин әле шортиксыз иде. Монда күренә икән теге. Менә әйдә ачып атырам, син безнең обзор обзорщик буласың. Мин төшерәм. Ярар, үзем әйтәм. Бу безнең микроволновка. Моны инде беләсез, бөтенесе встроенный, миде техникасы, шулай аларның киңәшләре белән алдык. Бик җайлы пешерүгә. Әйе, карагыз. Бик аңлаешлы. Лайфхак кирәк шул кадәр пешәсен. Әйе. Бөтен моторның тәмлүшкәләре. Шунда пешә инде, менә монда крашка төшә. Күргәнегез бардыр тәмлүшкәләрен неме? Ну, сизгәнегездер, яңа кухня алгач, Илюзәнең последний биш посты сразу ашау, ашау, ашау, ашау. Әйе, монда бытовуха башкаларын күрсәтеп торыйм монда инде посуда әйе менә посуда безнең әйе шулай ук монда әле барысы не укомплектован тезәсе бар әйберләрне иң һәм инде э, моны әниләр дә алырга куштылар юзәгә күрсәтерәм беренче ди кызым ди Посудомоечный. Вот, это самый кайф, это посудомоечная машина. Иң кызыгы әле бер дә эшләмәгән. Ай, әле эшләмәгән, чөнки кичәне төшергән идем инде, бүген яңадан төшерәм. Чөнки без аны саклыйбыз, пока Илюзем кул белән җуа. Моны саклап торабыз әле, что-то это борщ борщысы килми. Шулай бит. Һәм инде бу тоже Франк дигән компания. Аңлы компания эшкәнегез бардыр. Бик җайлы, уңайлы. Монда әзәйтәсең? Әйе, монда әнә.
Теге тетницаны куялар әйме озынрак. В общем, э, кухня Илюзәмнең мечтасы. Минем дә мечта, ну күбрәк хатын-кызлар мечтасы инде ул шәп кухня матур. Бик уңайлы һәм инде монда системасы теге былай итеп әкренләп ала торган. Кемәл ул нинди система? Әй, бар ана системасы теге, шундый крутой система. Әй, балалар мондый система. Мондый система ина. Кемнәр белә исемен? Без инде алганда безгә киңәш иттеләр, менә мондый, мондый, менә монда бик әйбәт система була басасыз. Так, уртагаймы? Бар була чыга. Һәм инде уртага басып. Әй, я була. Менә шундый безнең Кухня, кухонный гарнитур. Монда инде э, стройный әлеге алмадык. Э, кечкенә дә әйе, стройныйлар кечкенә була һәм инде кыйбат, кыйбатрак була. Ну, бу да кухня безгә нормальный гына төште, бәясен сорамагыз күпме икәнен. Теге гомерлеккә дип яхшыны ясаттык. Безгә ошый, иң мөһиме Илүзәмә ошый. Бик җайлы, әнә розетка төсләрендә. Әле монысы пока тора, алай бәлки алмаштырырбыз икенче төскә. Әй менә система утырып сәлмә утырмы? Э, басасың, басмыйсың теге, ул датчик движения кебек теге, кул күтәрә. В общем, менә шундый безнең кухня. Обзор ошаса лайк куегыз. Э, кемнәр ясады быйын компаниясен астка куячакмын. Егетләр бик зур рәхмәт. Э, Булды төрле-төрле проблемалар. Э, шуңа да карамастан, вакытында ясап, э, столешница башта килмәгән ие. Мен әйтәм, егетләр, мин аны сөйлим, әйтәм подписчикларга, ничек башлай? Ренат брат сөйлә диләр. Чөнки ул була торган хәл, без аны яңа алдыннан заказ ясаган идек. Әйе, э, столешница әйтеп киткән бит, ул безнең икенче төрле. И без хотели, чтобы ул булды цельный. кисәкләрдән җыелган түгел ә менә шундый цельный шуңа күрә
мусор күбрәк куерга иә и һәм инде күңеллерәк менә шундый хәлләр менә шундый безнең кухня тагын бер кабатлыйм вм кухня компаниясенә бик зур рәхмәт бөтен пешергән тәмле ашларыбыз монда булачак инде мин алла бирсә хыялланган хыялланган рубрикамны башлармын дәвам итәрмен ирем эчеп пешергәләрмен бик күп китапларым бар Татар э, ашханә рецептлары. Менә шундый хәлләр ярар. Мойкасы турында да бер-ике сүз әйтеп китим. Менә шундый мойка. Бик җайлы, уңайлы. Менә монда э, фильтрлы суга аерым әйбер калдырдык. Менә ул су булачак. Монда инде кайнар салкын. Кайнар салкын. Сез беләсез. Һәм инде менә тагын э, ВМ компаниясенең бүләкләрен күрсәтим әле. Менә шундый фартук бүләк иттеләр. Менә шундый сөлге. Егетләр, сез просто красавчик, без сезне яратабыз. Алла бирсә киләчәктә әйтәм бит. Үзегезнең ясаган кухнягызны безнең видеоларда күрәчәксез. Менә шундый кыска гына обзор. Э, Комментарийларыгызны калдырыгыз, дусларым, матурларым. Э, шундый обзорлар ясыйммы дисәм безгә алай булса шкафта ясыйлар шкафын да күрсәтербез безнең тагын бер буш бүлмә бар анда безнең пока хаус анысын да күрсәтербез әлегә менә шулай э, яңа кухонный гарнитур яңа тормышны кухонный гарнитур белән башлыйбыз дәвам итәбез дип әйтимме соң инде менә шундый монысы инде мин менә монда әкренләп әле сәфинә йоклый Э, видеомны тамамлыйм э, рәхмәт шулай игътибар белән караганыгыз өчен бу юлы инде э, авыл видеолар булмады чөнки бу ялларда казанда ял иттек бу ялларны алла бирсә алла кайтырбыз шунда күп итеп видео төшерермен активлыгыгызны бетермәгез сторисларымны карагыз бик зур рәхмәт лайки лайки комментарий репосты бик зур рәхмәт